שטיי מיר יעצט אין ראש חודש אדר, די הייליגע חזל זאגן משנכנס אדר מרבין בשמחה. איז מהראש פלעגט נאכזאגן שטענדיג פון צדיקים מיט שכנכנס אדר ווען אדר קומט אריין מרבים, וויאזוי קען מען פארמערן קדושה, וויאזוי קען מען פארמערן זיין נאנט צום אייבערשטן בשמחה, אז א מענטש איז פרייליך, איך פריי מיך, ברוך השם איך בין א איד, שכוח אייבערשטער פאר אלע גוטע זאכן וואס דו געבסט מיר, איך בין פרייליך, איך האב נישט קיין קאטשעס אויף די אייבערשטער, איך ווייס אז יעדע זאך וואס עס גייט אויף מיר דורך, אלס גייט קומט פון דעם אייבערשטן, אלס איז בהשגחה, אזא מענטש איז פרייליך, און ווען א מענטש איז פרייליך פארברענט ער אלע קליפות. איינער פון די צדיקים האבן געזאגט, פארוואס האט מען געזען מורא'דיגע מורא'דיגע נצחונות ביי נאפאליען האט זיך געשלאגן מיט רוסלאנד אין גרויסע גרויסע מלחמות ער איז געגאנגען פאראויס האט זיך געריקט האט מוראדיג מצליח געווען איינע פון זיינע חכמות איז געווען ער האט אריינגעברענגט מוזיק ביים פראנט א גאנצע א גאנצע בענד זענען מיטגעגאנגען כסדר מיט די סאלדאטן וואס האבן געהארגעט וואס האבן איינגענומען. איז אפילו וואס איז געשען, אפילו לאמיר זאגן מ'האט געהארגעט א סאלדאט, מ'האט מ'האט מ'האט מ'האט נישט מ'האט נישט מצליח געווען אויפן מינוט, קודם איז געווען פרייליך, האט מען געהאט ווייטער מוט ווייטער אנצוגיין. די גאנצע זאך וואס די סמך מם ווארפט אראפ א מענטש אין עבירות, וואס די גאנצע סיבה? וויל אים צונעמען זיין מוט, וויל אים צונעמען זיין זיין זיין רצון, זיין ווילן, קודם סטאפ ווילן, זעסט אז ס'גייט דיר נישט. אבער א מענטש שטארקט זיך און ער איז פרייליך און ער פרייט זיך מיט יעדע נקודה וואס ער האט, אפילו טאקע איך בין דורכגעפאלן, אפילו טאקע איך האב איך האב פראבלעמען, אבער עס וואלט געקענט זיין ערגער. דער רבי זאגט אין ליקוטי מוהרן אויפן פסוק ביי צרה רכבתו לי, אז דוד המלך האט געהאט אזעלכע צרות, אזעלכע יסורים, יעדע מאל האט ער געמאכט פון יעדע צרה האט ער געמאכט א ניגון, יעדע קאפיטל תהלים דאס קומט פון נאך א צרה, נאר פארוואס? ביי צרה רכבתו לי, ער האט אריינגעקוקט אין די צרה האט ער געזען עס וואלט ווען געקענט זיין ערגער. ס'וואלט נישט געקענט זיין ריק בצר בתוך הצרה, אין די צרה הרחבת לי, האסטו מיך האסטו מיך בעסער געמאכט, מזמור לדוד בברכו מפניו ושלום עיניו, וואס מאכסטו א א א א קינד שטייט אויף קעגן א טאטע, וואס א ושלום האט איין דאגה ער וויל הרג'נען זיין טאטע, ס'איז נישט דא אזא זאך אין די וועלט, א קינד זאל וועלן נעמען זיין טאטע, וואס האב איך ביי דיר געטון? גארנישט! ניין, איך וויל דיך ארויסטראגן פון ירושלים, איך וויל דיך הרג'נען! און דוד המלך האט געדארפט אנטלויפן פון אים. נו, וואס האט ער געדארפט זאגן? א קינה! קינה לדוד! מאכט א קינות! מזמור ל, מזמור לדוד בברכה מפני אבשלום בנו. ער מאכט א מזמור. וואס איז א מזמור? די גמרא פרעגט עס, די חזל פרעגן עס, ענטפערן זיי פארוואס? ער האט שוין געטראפן עפעס א עפעס א ישועה אין דעם, ער האט שוין געטראפן עפעס א עפעס א א ישועה פונעם אייבערשטן וואס די אייבערשטער האט געמאכט אז ס'זאל זיין פון זיין זון. ער האט שוין געטראכט ווען ס'וואלט ווען געווען פון א צווייטן וואלט ווען געווען געווען וואלט וואלט געווען ערגער. איז יעדע מענטש דארף פרובירן אפילו ווען דו האסט א צרה אפילו ווען ס'גייט דיר עפעס נישט גוט, קוק אריין אין די צרה העסטו זען אז ס'איז אלס קומט פון די אייבערשטער און די גמרא זאגט, אין מסכת נדה, א מעשה מיט א מענטש, ער זאגט פאר זיין ווייב, ער גייט ארויס אין די מרחקים, ער גייט מאכן ביזנעס, שלומי'שע געהערט די מעשה, ער האט גענומען א שותף, און מען קויפט אן סחורה, וואס דא איז עס ביליג, און אריבער דעם וואסער, אריבער דעם ים, אין מדינת הים, דארט איז עס טייער, מען צאלט פאר דעם פיר פינף מאל אזוי סאך ווי מען צאלט דא, ער קויפט אן וועגענער סחורה, עפעס א געוויסע סחורה, ער גייט מאכן ביזנעס. שוין, ער געזעגנט זיך פון זיין ווייב, פון זיינע קינדער, ער פארט. אונטערוועגנס, עפעס פאר ער דארף גיין אויפן שיף, ער דארף וואקן עפעס, האט ער נישט באמערקט, ער האט זיך געטריפט די פיס אין א שטיין, ער איז אראפגעפאלן, ער האט זיך צובראכן דעם ביין, ער האט זיך נישט געקענט רירן. און דער חבר זאגט, קוק הער, איך האב אזא גרויס מיטלייד מיט דיר, אבער די שיף פארט שוין און איך איך קען נישט ווארטן אויף דיר ווילאנג דו וועסט גיין צו א דאקטער און דו וועסט דיך פארהיילן. און דער מענטש איז געווארן אזוי ברוגז אויפן אייבערשטן זאגט די גמרא אז ער האט מחרב און מגדף געווען קעגן דעם אייבערשטן, ער האט געזאגט באשעפער איך בין ברוגז אויף דיר, איך האב דיך אנגעקויפט דא סחורה און איך וויל דא פארן יעצט און גיין מאכן עפעס א ביזנעס און דו האסט מיך צובראכן מיין פיס. רחמנא לצלן א מענטש פאלט אסאך מאל אריין, א מענטש האט נישט קיין התחזקות, ער האט נישט די הקדמות פון רעבן אז א יעדע זאך וואס גייט אויף דיר דורך זאלסטו וויסן אלס קומט פונעם אייבערשטן, ער פארלירט זיך, ער האט אנגעפאנגען רעדן קעגן די אייבערשטער. פארציילט די גמרא שפעטער ער האט זיך שוין ווי לאנג איז ער אהיים געקומען די ווייב פרעגט אים וואס איז געשען ביסט נישט געפארן? האט ער געשאלטן און געשאלטן און געשאלטן די רוחות, קענסט הערן גוים גוים יא עפעס גייט אים נישט גוט שוין הייבט ער אן שעלטען שעלטען וואס איז געשען? כ'האב צובראכן מיין פיס און די אייבערשטער האט מיר עס געמאכט און יעצט האב איך פארפאסט די שיף און יעצט קען איך נישט מאכן קיין געלט. קומט א גייט דורך אפאר וואכן, אמאליגע צייטן איז נישט געווען אזוי שנעל די נייעס אין איין מינוט וויסן אלע נייעס, גייט דורך אפאר וואכן א חודש און ס'קומט אן א ידיעה אז די גאנצע שיף איז דערטראנקן געווארן מיט אלע מענטשן מיט אלע סחורות, האט ער אנגעפאנגען איבערבעטן דעם אייבערשטן, באשעפער זיי מיר מוחל אז אז כ'האב געהאט קשיות אויף דיר, דו האסט דאך נאר געמיינט מיין גוטס, מיט דעם וואס דו האסט מיך צובראכן מיין פיס, האסט דיך נישט, האסט דיך געוואלט מאכן א זאך אז איך זאל נישט קענען גיין, אז נישט וואלט איך דיך, וואלט איך געגאנגען אויפן שיף, וואלט איך ווען געהארגעט געווארן, וואלט מיט אלע סחורות, מיט אלע מענטשן וואלט איך אלץ נעבעך געווארן אויס, שקויעך אייבישטער און זיי מיר מוחל אייבישטער פארוואס איך האב דיך, פארוואס איך האב געהאט קשיות אויף דיר און פארוואס איך האב גערעדט אויף דיר, זעט מען פון דעם, א מענטש אפילו ווען ער האט א צרה האסט דיך צוקלאפט, די גמרא זאגט, חזל זאגן, א מענטש צוקלעמט זיך נישט זיין פינגער דא אונטן, אין אדם נוקב אצבעו מלמטה.